Kelly. Joelle.
Hues du der schon enker beim Sex geduecht? Anne. Anne, ech muss mech anescht hileeën, dat do gesäit guer net gutt aus. Jo, jo, dat hunn ech mer effektiv schon Ech mengen ech hu bestëmmt méi oft a mengem Liewe geduecht. Et ass awer schonn méi laang hier tatsächlech an ech denken meng Bezéiung zu dass ech mer dat geduecht huet huet sech verännert. Well ech denke fréier hunn ech mech dann effektiv anescht hi geluecht
An hautzedaags denken ech mer, Äh, wat fir e Quatsch, déi Persoun fënnt mech sexy an alle Positiounen, soss wäre mer elo net hei. An du? Ah, also ech hu mer dat tatsächlech fréier öfters geduecht. Haut denken ech mer dat och nach heiansdo. An dann denken ech esou, Nee, dat ass Quatsch. Dat ass wierklech grad zimmlech egal. A witzegerweis denken ech mer dat heiansdo och, wann déi aner Persoun sou gedréint ass, datt se mech guer net gesäit. Also datt ech dann éischter dovunner ausginn, datt wann elo iergendeen anere giff nokucken oder wann iergendeen dat elo giff filmen, da giff dat bestëmmt komesch ausgesinn. An dat ass natierlech dee gréisste Quatsch, deen een sech denke kann. An dofir. Drécke mer esou Gedanke wäit fort a probéieren eis op dat ze konzentréieren, wat grad wichteg ass. Dat hei ass méi wéi Sex.
Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zur Sexualitéit, vu Kierperlechkeeten iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, freides mëttes um 3 oder op www.sexpodcast.lu.
Jo, spannend dass de mech dat gefrot hues Joëlle, well ech denken, also net nëmme beim Sex huet ee jo sou Gedanken, mee et mécht ee sech jo stänneg sou Iwwerleeungen driwwer, wéi huelen aner Leit mech wouer, fannen se mech attraktiv oder net, fannen se mech sympathesch oder net an sou. An ech hu scho gemierkt, dass déi lescht Joren meng Bezéiung zu deene Gedanke sech verännert huet. Also ech fannen, esou am Teenageralter hunn ech mer nach immens vill esou Gedanke gemaach, déi, wou ech dann net erauskomm sinn an esou iergendwéi an esou Kreeser war, also esou Gedankekreeser. A wou ech elo mierken, dass mat vill esou sech selwer méi akzeptéieren an verstoen, dass sou Normvirstellungen eis einfach och an eisem Kapp an an eiser Bezéiung mat eis selwer sou aschränken an sou do einfach dee Gedanken déck gutt op d'Säit schibe kann. Mee ech hu mech och elo grad gefrot, wéi dat geschitt ass, dass ech elo déi Gedanken iwwer sou Selbstduerstellung méi geloossen huele kann. Wéi war dat bei dir, Joël?
Bon, relativ ähnlech. Also ech muss soen, dat ech als Teenager och éischter zimmlech schlecht Selbstbild hat. Also net onbedéngt vun sou menge geeschtege Kapazitéiten oder ob ech e gudde Mënsch wier oder sou, mee éischter sou wéi ech géif ausgesinn. Dat hunn ech ëmmer ganz kritesch gesinn An heiansdo kuckt een dann esou zréck an gesäit ee sou Fotoen, déi Leit vun engem gemeet hunn, oft, an denkt ee sou, Boah, okay, am Fong, sou, wat ee Quatsch, also du hues am Fong zimmlech gutt ausgesinn. Ech hu mech elo gefrot, well ech si jo an enger Zäit grouss ginn, do gouf et de Selfie nach net wierklech. Also et gouf esou digital Kameraen mat Selbstauslöser, et konnt ee vläicht och esou dee berühmt-berüchtegte Myspace Angle ausprobéieren wann een d'Kamera sou ganz wäit vuneneen fort gehaal huet, mee sou wierklech deen dee Selfie Mode wou een dann direkt gesinn huet wat ee géif maachen deen gouf et nach net wierklech oder dat war sou eppes eppes relativ neies an ech muss awer soen dat an den leschte Joeren ech de Selfie sou als Instrument schonn als eppes empowerndes wouergeholl hunn well een einfach dann och sech sou fotograféiere kann dat ee gutt ausgesäit an dann oft, dat hunn ech mengen ech och schonn an der Sexting Episod erzielt, gudde Feedback kritt vu Leit deenen ee sou Fotoe schéckt op deenen een dann méi oder manner sexy ausgesäit an dat hëlleft immens fir eng Perspektiv ze kréien. Mee ech mengen et ass awer net just dat, mengen et ass och einfach dat een evoluéiert als Persoun an och einfach doduerch dat een dann mat méi Leit ze dinn huet, déi vläicht och en anere Goût hunn, ewéi esou eng Mainstream-Gesellschaft, an déi ee probéiert, sech esou anzeuerdnen als Teenager, datt een dann einfach mierkt, ok, déi Leit, déi fanne mech schéin, déi fanne mech sexy, an dat ass dat, wat wichteg ass, well dat sinn déi Leit, mat deenen ech frou sinn, déi Leit, deenen hir Meenung méi wichteg ass, a wat esou eng Normschéinheet ugeet, där muss ech jo guer net entspriechen. Jo, also ech denken, eng Saach, déi mir elo an eisem Gespréich opfält an och grondleeënd ass, wann et ëm sou Selbstduerstellung an och Selbstwahrnehmung geet, ass, Et geet jo ni drëms, wéi een objektiv ausgesäit, mee et geet jo ëmmer éischter drëms, wéi ee sech domadder fillt, wéi ee grad ausgesäit oder ass oder sou. Also ech mengen, dat huet mir och déi lescht Joren immens gehollef, dass esou, et geet am Fong drëms, vun wat ech vu bannen eraus weisen a wéi ech mat mir selwer ëmginn. A wann ech mech selwer als selbstbewosst wouer huelen, huelen ech mech selwer als méi cool an sexy an wäertvoll an esou wouer. An aner Leit awer och mech. Also et huet immens vill mat esou charakterleche Saachen ze dinn, ob mer, an oft mierken ech och bei Leit, ob ech Leit attraktiv fannen oder net och. Also esou ob se iergendwéi zu sech selwer och Stinn oder sou. Dat kléngt e bësse platt.
Jo, ech weess awer, wat s de mengs. Also sou dee Sproch, dat wa Leit sou mat sech selwer am Renge sinn oder sech selwer attraktiv fannen, dat se dann och attraktiv op anerer wierken oder einfach wann ee selbstbewosst ass, dat een dann attraktiv op aner Leit wierkt. Ech mengen, datt do schonn eppes drun ass. Natierlech ass dat elo keen Zaubersproch, mat deem ee Leit iergendwéi verféiere kann, esou ech si selbstbewosst an duerfir flippt elo jiddwereen op mech. Mee et hëlleft op jiddefalls, wann een zu sech selwer steet, wann ee sech gutt fillt, wann ee sech och sexy fillt einfach. Also dat ass jo och e Grond, wisou et Kleedung, Make-up, Tattooen, wat weess ech, all déi Kierpermodifikatiounen am wäiteste Sënn vum Wuert gëtt, fir dat ee sech einfach kann esou presentéieren, wéi ee sech selwer fillt a sech kann gutt domadder fillen. Jo, jo. An ech fannen awer och, dass, wéi s de viru gesot hues, Ënnerstëtzung vun anere Leit an och esou de positive Feedback vu Leit, déi engem wichteg sinn, mega wichteg ass. An eleng, dass ech d'Erfarung gemeet hunn a mengem Jugend an Erwuessenenalter, dass Leit mech mega gären hunn, jorelaang wëllen a Kontakt mat mir sinn, mat mir wëlle befrënnt sinn, mat mir wëlle Bezéiunge féieren an esou huet mer ultra vill, mengen ech, u Selbstwäert tatsächlech, also esou eng Wäertegkeet als Persoun, sech als wäertvoll wouerhuelen, och ginn. Also do hunn ech och immens vill esou an deene Bezéiungen fir mech geléiert, also mech duerch hir Aen och ze gesinn, sou sou e bësse wa Leit dech gären hunn a wann, jo, si da kënne vermëttelen, wéi wonnerbar s de bass duerch duerch hir Aen, dass een déi Perspektiv vläicht och ka méi liicht anhuelen, vläicht och a Momenter, wou een et engem selwer sou e bësse méi schwéier fält.
Hues de d'Gefill, datt dat och iwwer Social Media ka funktionéieren?
Jo, Social Media, ech hunn en ambivalent Gefill zu Social Media, wat déi Saachen ugeet. Ech mengen net iwwerraschenderweis. Ech fannen et scho schéin, wa Leit, ech weess net, fréier war et Facebook, elo ass et dann Instagram oder esou, positiv reagéieren op iergendwelch Selfien zum Beispill, déi ech posten an esou, obwuel ech dat mega wéineg maachen. Vläicht sollt ech dat och elo mol erëm méi maachen. Mee wann dat Leit sinn, un deene mer wierklech eppes läit, freeën ech mech och einfach drop. A muss een just iergendwelch Dokuen iwwer Social Media kucken, fir ze verstoen, dass dat all Kéier esou e Glückshormon-Rush ass, wann een dann e Like kritt an esou. An ech fanne virun allem, wann een net esou deem, deene Mainstream-Normvirstellungen entsprécht, fir eng Community online ze fannen, déi een ultra nice fënnt, esou wéi een ass, fannen ech huet och mega vill gutt Säiten. An et deet mir och gutt, Leit ze gesinn, déi ähnlech positionéiert si wéi ech, zum Beispill queer Persounen, an déi net deene Mainstream Virstellungen entspriechen, an jo, déi vläicht Ähnlechkeeten hunn, physesch, zu mir, dass déi sech op eng Aart a Weis iergendwéi staark a selbstbewosst weisen. Dat influencéiert jo och mech. An ech hun och gemierkt, dass doduerch dass ech mäin Instagram Algorithmus schon och relativ gutt esou trainéiert hun, dass ech net nëmmen wäiss dënn able bodied Leit gesinn, mee duerch mäin Algorithmus halt och einfach ganz vielfälteg Kierperformen an Duerstellungen gefiddert kréien, dat schon och einfach mäi Bild vun der Welt verännert huet a vun wéi ech mech och selwer wouer huelen a wat ech u mir schéi fannen a wat net. Dowéinst jo. Also ech fannen engersäits kann et empowernd sinn, anerersäits kann et een och mega ënner Drock setzen. Wéi gesäis du dat? Ma zimmlech ähnlech. Also ech hat eng Geschicht, leschte Summer hunn ech eng Foto gepost op där ech lo net ganz oben ohne war, mee ech hat esou en Hiem un wat wou ech näischt drënner un hat a wat einfach op war an do hunn ech och eng Geschicht dozou gepost dat ech Hutt Dir virdu en Erliefnis hat, datt ech mech iergendwou tatsächlech mat Leit getraff hu fir schwammen ze goen an ech déi éischt Kéier a senger Grupp war an net de Reflex hat fir soubal ech aus dem Waasser kommen eppes erëm unzedoen, esou en T-Shirt unzedoen, fir dat nëmme kee vill vu mengem beroten décken Iewerkierper gesäit. Also dat hunn ech eben dunn vererbegt och mat deem Selfie an do sinn immens vill Likes komm an och e puer Kommentarer an esou wou da Leit Häerzer gepost hunn an natierlech ass dat immens cool an dat freet een an et fillt een sech schéin a sexy an a gutt ausseeënd an gemocht an Dat ass déi positiv Säit an och dat, wat s du gesot hues, datt een eben einfach vill verschidde Kierpere ka gesinn. An et si jo Leit, déi dann explizit och dann hir Feeler ënner Guillemete weisen, wou een dann einfach mierke kann, okay, dat ass ganz normal, datt Leit esou e Kierper hunn. An et gëtt eng enorm Vilfalt an et ass eng enorm schéi Vilfalt. Dat sinn déi schéi Saachen. An déi manner schéi Saache sinn eben, dat een, wann ee säin Algorithmus net esou gutt trainéiert huet, een dann immens vill normschéin Kierpere gesäit, Leit, déi genau wësse wéi se sech muschen histelle fir esou oder esou auszegesinn. Et gouf mol eng grouss Diskussioun iwwert den Tight Gap, deen et ze erreeche gouf, dat een dann esou dënn Oberschenkele misst hunn, dat do dann iergend esou e Gap wier, wou sech dann ëmmer erausgeschalt hunn, ok, wann ee sech richteg histellt, dann huet bal jiddereen deen, mee muss ee sech dann awer richteg histellen? Dat si sou Saachen, wou ech mer denken, ok, natierlech wann een e bësse mediekritesch ass an e bësse kritesch un déi Saach erugeet, da gesäit een och, wat einfach gestallt ass an wat einfach Leit sinn, déi sech esou duerstellen, wéi se sech duerstellen. Mee och ech deen elo keng grouss, kee groussen Training gemeet huet, huet en natierlech déi Foto, déi mir am beschte gefält a wou ech den, de Wénkel esou gewielt hunn, datt ech denken, ok, do gesinn ech elo gutt aus. An hu vläicht och scho gefrot, iergend e Kolleeg, hei, vun deenen do dräi Fotoe, wéi eng giffs du dann huelen? Mécht ee selwer eng Auswiel an den Algorithmus mécht dann nach eng kleng Auswiel. A wat schlussendlech dann iergendwéi ukënnt a wat dat mat deem eegene Kierperbild mécht, dat ass immens schwiereg. Also ech sinn Frou dat ech net haut Teenager sinn a mer nach déi Gedanke muss dobäi maachen, wat nach lo nach den Algorithmus iergendwéi mat mengem Kierperbild a mat mengem Selbstverständnis mécht. Wat ech einfach jidderengem ka recommandéieren ass einfach kritesch ze sinn an einfach sech ze iwwerleeën, ok, ween post wat wisou an Wéi oft an wat ass d'Zil dovunner? Well wann et däi Beruff ass, an vill Influencerinnen, deenen ass et einfach hire Beruff esou auszegesinn wéi se auszegesinn an niewebäi e puer Produiten ze vermaarkten, bon da muss de einfach ëmmer schéi Biller posten, dann sinn déi awer vläicht och nobeaarbecht. wéi och ëmmer een dat elo nennt, ob dat elo e Filter ass oder ob dat einfach schonn eng Virbeaarbechtung ass, andeems een déi richteg Pose hëlt oder einfach déi beschte Foto hëlt vun Honnerten, déi ee gemeet huet. Dat ass jo alles eng Art vun Nobeaarbechtung. Fir dat, wat ee selwer post, denken ech, muss een einfach oppassen, wat ee weem wëll weisen an dann ze kucke wat ass d'Erwaardung dovunner, ne? Well wann ech elo déi do Foto gepost hätt an et hätte just dräi Leit reagéiert, dat wier vläicht net esou cool geweecht. Ech mengen awer och net, dat ech elo super traureg geweecht wier, well dat mir souwisou net esou wichteg ass. Jo, et ass e bëssen, bëssen. Unforeseeable, also et kann een net esou wierklech viraussoen, wat kënnt elo gutt un a wat kënnt net gutt un. Virun allem säitdeem sech déi lescht Joer dat mam Algorithmus, fannen ech, nach eng Kéier verstäerkt huet, deen esou krassen Afloss huet. An ech fannen, wat ee sech och einfach muss virun Aen halen, ass, dass esou Selfies maachen oder schéi Fotoe vun deem eegene Liewen a vu sech selwer maachen einfach mega vill Aarbecht ass. A mega vill Zäit ze investéieren, ze kucken, ok, wat fir en Outfit, wéi stellen ech mech hin, wat fir e Wénkel, mécht vläicht eng aner Persoun eng Foto vu mir, wou sinn ech grad, hunn ech iergendwelch Props, grad iergendwelch Blumme kaf oder esou. An dass et och einfach vill Zäitinvestment ass, wat de Grond ass firwat ech net vill op Social Media posten, fir jo sech selwer esou e bëssen duerzestellen an ech fannen et geet jo vill méi wäit wéi nëmmen esou gesinn ech flott aus oder sinn ech iergendwéi schéin, mee et ass also esou Selbstduerstellung ass jo och esou wéi wëll ech generell dass d'Leit mech wouer huelen, iergendwéi witzeg, abenteuerlusteg, selbstbewosst, zouverlässeg, wéi och ëmmer an ech fannen eng schwéier Ofweiung och esou ze. wéi vill wëll ech vu mengem Liewe weisen, wéi vill wëll ech mech duerstellen. An ech hunn esou e bëssen d'Gefill, dass et entweder, bei mir ass esou relativ wéineg an ech poste bal näischt an ech maache vläicht zoufälleg eng kéier eng gutt Foto an dann iwwerleeën ech, ob ech emol déi posten oder ech misst scho mega vill investéieren, fir ëmmer reegelméisseg Saachen ze posten. A wat s de gesot hues, du bass net jalous, haut net Teenager ze sinn. Ech fannen schonn och krass, well jidderee gëtt jo iwwerall säin Instagram un an et ass jo bal esou wéi wann s de net nëmme misst en neist Liewen hunn in real life, mee et och nach quasi sech reflektéiere muss op denger Insta-Page. Dat heescht och do zum Deel jo vill Zäit an Energie era fléisst. Jo, it's a mixed bag géing ech soen. An ech hunn elo grad och missen drun denken, wéi eng Frëndin vu mir gëschter gesot huet, ah jo, et ginn déi Selfien, déi s de hëls, an et ginn déi Selfien, déi Aarbecht sinn. Also esou Selfien, wou s de dann, du sëss iergendwou, d'Luucht ass grad gutt, du muss grad zoufälleg eng Foto vun dir, oder du fills dech gutt an hues en Outfit un, deen der vläicht vill Selbstbewosstsein gëtt, an dann ass et einfach e gudde Selfie an da sou, ah nice. An heiansdo probéiert een dann en Selfie ze maachen an et gefält engem einfach net an dann ass et wierklech Aarbecht dann ze kucken, okay muss ech elo de Wénkel vun der Kamera veränneren oder mech aneschters hisëtzen oder eppes aneschters undoen oder meng Hoer iergendwéi anescht maachen. An dann trotzdeem kënnt net e Selfie derbäi eraus, wou ee sech esou gutt fillt wéi bei engem, dee vläicht spontan entstanen ass. Also sou Selfien u sech maachen fannen ech eng schéi Praxis, mee gläichzäiteg kann och vill vill Zäit erëm kaschten. An ech hunn driwwer nogeduecht bevir mer opgeholl hunn, wéini ech am Fong Selfië fir mech maachen. An d'Äntwert ass, net sou vill wéi ech kéint. Also ech mierken esou wann ech esou an enger Bezéiung sinn an dann et eng aner Persoun gëtt, also ech weess schonn dass esou een on the other side dee sech iwwert dat Selfie freet, wat jo vill méi sécher ass wéi Social Media, wann s de weess ok déi Persoun ass an mech verléift oder huet mech gär an freet sech einfach mega mech ze gesinn. Fannen ech gëtt mer dat nach eng aner Motivatioun fir och esou Fotoe vu mir oder vu mengem Outfit vun deem Dag oder wou ech grad sinn oder esou ze maachen. Dat heescht an deene Phase wou ech verléift sinn hunn ech einfach mega vill Fotoe vu mir. An déi Phasen wou ech net verléift sinn oder och net an enger intensiver Bezéiung sinn gëtt et vill manner Selfië vu mer, wat ech am Fong och schued fannen. Also take selfie for my selfie hunn ech mer opgeschriwwen well ech dat am Fong e bësse schued fonnt hunn, datt ech net och fir mech einfach dat maachen. Winnie mëss du Selfien? Och tatsächlech virun allem fir se Leit ze schécken, also och a Bezéiungen. Heiansdo maachen ech och Selfien a wëll se da schécken, also mam Zil se ze schécken an dann vergeessen ech dat awer an dann hunn ech einfach e Selfie vu mir an déi fannen fannen ech dann heiansdo erëm an denken, ah jo ok, do hues de gutt ausgesinn. Heiansdo gëtt et esou dee Moment, do ass ee bei iergendengem op Besuch an et geet een op d'Toilette an dann hunn déi Leit iergendwéi mega gudd Luucht op der Toilette an stinn déi sou virum Spigel an déi eegen Hoer gesi grad mega gudd aus an denken sou okay ech muss lo einfach hei e bëssen Selfie man. Dat ass dann dann e bësse komesch wann een herno iergendwéi sou gesäit okay ech hunn do deem seng Douche offotograféiert a säin säin Handduch wat na do hänkt sou ass vläicht keng gudd Foto fir op sou Dating Plattformen ze verwenden. Mee bon Heiansdo muss dat dann einfach sinn, well een einfach gutt ausgesäit. An dat sinn am Fong ganz cool Momenter, dat sinn am Fong ganz cool Selfien. Jo, et ginn och déi Selfien, déi ëmgedréint sinn, wou ee sech net esou gutt mat sech selwer fillt, oder? An da mécht ee Selfie, fir sech vläicht besser ze fillen. Oder ech weess, dass ech och heiansdo, wann ech esou un Daache wou ech mech wierklech emotional net gutt fillen, dinn ech mer eppes mega Nices un. iergenden Outfit dee mer richteg Bock gëtt an da ginn ech raus an da maan ech iergendwou Selfie iergendwou an engem Spigel vun engem Schaufënster oder esou an mierken wéi esou dat Äusserlecht dann och mäin Ënnerlecht positiv verännert. Ech denken, do wou et kritesch gëtt, well mer och e bëssen bei deem Social Media Thema sinn, ass wann ee sech net gutt fillt, da Fotoe vu sech mécht fir sech besser ze fillen a sech dann, wéi s de viru gesot hues, erwaart, datt hei vill Leit dorobber reagéieren an da reagéiert vläicht keen.
Genau, an insgesamt fannen ech et natierlech och schwiereg esou déi eegen emotional Balance dovunner ofhängeg ze maachen, wéi vill Leit elo op iergendeppes reagéiert hunn oder ob mäi Selfie elo gelongen ass oder net. Mee et ginn natierlech och déi Deeg wou ee sech net gutt fillt mat sech an da mécht een eng Foto an da gesäit och nach déi Foto schäiss aus. Jo, ok. da reit een sech vläicht och nach e bëssen esou selwer an dat eegent, vläicht net esou héicht Selbstwäertgefill eran. Jo, an dat fannen ech och dat schwieregt tatsächlech u Social Media a wéi mer vläicht och emotional e bëssen dovunner ofhängeg ginn. Bah, jo, ganz sécher, ne? Also dass dat, wat d'Währung ass an deenen Netzwierker, dat ee Likes oder Häerzercher oder wat och ëmmer fir Reaktiounen kritt, Jo, grad wann een iergendwéi emotional vulnerabel ass, wann da keng Reaktioun méi kommen, ass et nach méi schäiss. A wann der da kommen, da kann dat natierlech och hëllefen. Dat ass natierlech dann ëmmer schwiereg, mee et ass vläicht da besser, wéi s du sees, kleng Audienz ze hunn, vun där sécher Feedback kënnt, sécher positive Feedback kënnt. An da muss ee vläicht och mol kee Selfie maachen, da kann ee vläicht och schreiwen, Et geet mer net gutt, kanns de mech opmonteren? Jo, stëmmt. Nach zu Social Media, Hues du schon eppes vu Thirst Traps héieren? Jo, hunn ech. Also wann ech dat riichteg verstan hunn, ass dat wann een eng sexy Foto mécht an hofft dat Leit dann quasi bockeg op ee ginn an engem dann Messagë schreiwen. Also sliding into your DMs. Genau.
Jo, ech hat dat nämlech bis gëschter nach net héieren an meng Generation Z Matbewunnesch huet mer dann dovunner erzielt, dass dat en Trend op TikTok ass an schonn och um queeren TikTok, nämlech dass Leit esou Videoe vu sech maachen, wou se dann esou an d'Kamera kucken, esou e bësse verführeresch oder einfach wou se esou en Ëmstyling maachen, also sinn zum Beispill an esou Schlabberkleeder an dann wiessels du d'Musik an dann sinn se dunn op eemol esou mega sexy an flott. An dass dat anscheinend en TikTok Trend ass, also sech och esou sexy ze weisen an ech muss soen vun fréier vläicht éischter esou Slutshaming op Social Media an du weis ze vill hin zu hey et ass ok sech sexy ze weisen an dat ass esouguer en Trend, Also ech gesinn natierlech och Geforen dovunner, mee ech gesinn dat och iergendwéi als eppes Positives. Also esou, datt et méi ok gëtt, sech och selbstbestëmmt esou sexy duerzestellen. Ech fannen dat och scho cool. Also dat, wéi s du sees, esou selbstbestëmmt a sech selwer flott fannen. Ech mengen awer och, datt dann ee sech do och ugräifbar mécht. A vläicht och ouni et ze wëssen, well wann dann keen an déi eegen DMe slidet, dann ass et e bëssen blöd. Esou muss een ëmmer wëssen, wisou een déi Saache mécht. Also wou ech och géif drop oppassen einfach, dat ass, et gëtt einfach d'Gefor, dat Leit esou Fotoen eroflueden an entweder iergendwelchen aner Leit weiderschécken oder beaarbechten oder wat och ëmmer. Also do muss een einfach oppassen, esou, ween ass meng Audienz an Dat ass vläicht och einfach dann, hänkt vun der Gréisst vum Account of, oder dat een einfach weess, ween engem followt an vläicht esou Saachen dann éischter privat post, well anescht anescht kann problematesch sinn. Muss natierlech net, an et hänkt och wierklech ëmmer vum Contenu of, mee déi Gefor ass op jidde Fall ass ëmmer do. Jo, do hate mer jo och an der Sexting-Episod vill driwwer geschwat, wat esou e bëssen d'Gefore sinn. An ech denke virun allem, wann ee mannerjäreg ass, sollt een do op jidde Fall Nach eng Kéier besser oppassen. Kënnt Är vläicht nach eng Kéier de Bee Secure Site verlinken zu. Geforen am Internet bezüglech och mat esou sexy Fotoen an esou. A wat mer och nach agefall ass elo mat esou sexy Duerstellungen an selbstbestëmmt Duerstellungen ass Onlyfans. Ah jo.
Mhm.
Well, also fir déi vun Iech, déi OnlyFans net kennen, dat ass esou eng Plattform, wou vill Leit, dat sinn oft Leit, déi och schonn esou als Influencer, innen oder esou vill Follower, innen hunn, drop ginn an dann halt nëmmen esou sexy Content posten, a wou och Sexaarbechter, innen Sexaarbecht ubidden, andeem se reegelméisseg Content produzéieren, Videoen, Fotoen, awer och esou ganz esou Girlfriend Experiences, also dass se engem esou schreiwen, Moien, wéi geet et, wéi war däin Dag, ech denken un dech an esou. Also ech mengen et ass relativ kontrovers an ass ëmmer vu Persoun zu Persoun ofhängeg, ob se dat elo Onlyfans als Sexaarbechtsplattform gesäit, mat deem se esou mécht oder. Éischter sou als Fanbase. Mee ech denken, dass e groussen Ënnerscheed ass, dass halt net wéi fréier iergendwelch aner Leit dech managen a fir dech däin Content produzéieren oder dir soen, ah dat do ass dee Video, dee mer elo maachen an esou an esou hues de ze performen an da gëss de vläicht och nach dofir schlecht bezuelt. Ah ech fannen och, ech fannen och e bësse schwiereg. Also ech, engersäits fannen ech et selbstbestëmmt, anerersäits ass et natierlech och vill sou, jo, den eegenen Alldag och krass vermaarkten. Also esou wéi wann een esou e bëssen esou eng kleng Firma wier.
Also et huet een da wahrscheinlech jo och ganz vill Wënsch vu Leit, déi sech déi Zort Videoen oder déi Zort vu Fotoe wënschen. A wann ee selwer elo awer keng Loscht dorobber huet, dann huet een dann ëmmer just de Choix ze soen, ech wëll dat net. An dofir huelen ech déi Suen och net, déi mer dofir vläicht gebuede ginn. A vläicht kënnegt een dann säin Abo bei Onlyfans an dann hunn ech déi Sue manner. Esou also ech denken do ass ee vläicht dann méi selbstbestëmmt wéi wann een fir een anere schafft, mee vläicht awer manner selbstbestëmmt wéi een sech dat vläicht virstellt. Also ech mengen dat ass e ganz ganz häerde Business fir ganz vill Leit. Jo, jo, jo, an och dee ganzen Zäit Content mussen ze produzéieren an ëmmer erreechbar mussen ze sinn. Also ech kennen eng Persoun, déi op OnlyFans och eng Zäit laang gepost huet an engersäits sot si, ah jo, et ass cool fir Saache bezuelt ze ginn, fir Content, deen ech souwisou wéilt uploaden an ënnert d'Leit bréngen, an eng cool Form vu Sexaarbecht. déi jo och esou e bëssen esou e Filter tëschent mir an d'Leit bréngt, an esou eng Distanz, an anerersäits awer och dee Stress ëmmer weider mussen ze produzéieren an ëmmer erreechbar ze sinn. Jo, an et ginn trotzdem vill Creeps am Internet. Also ech denken, dass een trotzdem ni komplett sécher, wann iergend en Idiot sech eng Kéier entscheet déi eege Fotoe fir Saachen ze verwennen déi oncool sinn, also ech mengen déi Gefor gëtt et natierlech ëmmer. Hm. Jo, mee déi meescht Leit maache jo och sexy Fotoen a Videoen net oder net nëmme fir op Social Media op oder op Onlyfans ze posten, mee jo och an hiren eegene Bezéiungen. Oder soe mer mol sou, et ass eppes wat ka virkommen. Wéi ass et mat dir a mat sexy Fotoen a Videoen? Yes, also ass alles schonn geschitt. Souwuel Fotoe während deem oder dono, éischter dono, well mam Fotoe maachen ass e bësse méi schwiereg, wéi och eng Kéier esou e Sexvideo opgeholl. Ah cool. Wou d'Kamera einfach e bësse méi wäit ewech stoung an esou een dat ganz nett gesinn huet an een herno da kucke konnt, wat do esou geschitt ass. Wat eng zimmlech witzeg Experienz war, well ech mengen ech dat Also dee Computer hat e relativ grousse Monitor an deen huet natierlech déi Zäit, wou en opgeholl huet, dat gewisen. Dat heescht, mir hunn eis och quasi esou am Spigel gesinn. Ah, cool.
Wou ech och scho vu Leit héieren hunn, déi, wou dat quasi d'Haaptfunktioun ass, wisou se Videoen ophëllen, well se sech wärenddessen dann selwer gesinn. Dat ka jo och ganz reizvoll sinn. Dat war an deem Fall bei eis net esou, mee do war einfach esou den, d'Idee vun, ok, komm, mir maache mol enk e Sexvideo, dat wier jo iergendwéi witzeg. Nice. Wéi geséit et bei dir aus? Jo, ech mengen mat engem Sexvideo, dat hunn ech mech nach ni getraut. Oder den Déngen ass, et huet sech nach ni d'Situatioun erginn, dass et iergendwéi stëmmeg gewiescht wär. Well ech mengen, also kloer kann ee sech schonn och virhuelen, ah ok, haut maache mer mol e Video vun eis an da kucken, ob et passt oder net. Mee generell hunn ech d'Gefill, wär a mengem Liewen éischter d'Situatioun, dass et sech gutt ergëtt iergendwéi op eng Aart a Weis. An ech fannen, et muss ee vill Vertraue mateneen hunn, fir e Video vu sech ze maachen an ech denken ech war nach ni an enger Bezéiung wou iergendwéi d'Stëmmung an och d'Vertrauensbasis sou gutt gepasst huet fir elo ze soen ok mir maache elo e Video vun eis. An ech ka mer och virstellen, datt wann ech dann näischt méi mat där Persoun hunn oder vläicht och an enger Bezéiung mat där Persoun war a mir eis da getrennt hunn oder sou, datt et relativ haart ass sech dee Video unzekucken. Ech denken dat wär och eppes wat mech géing dovunner ofhalen dat ze maachen, sou e bëssen den Heartbreak dann. Well ech denken, ech bräicht eng Persoun, an déi ech verléift sinn, mat där ech eng längerfristeg Bezéiung hunn an esou weider fir genuch Vertrauen ze hu fir dat ze man. Jo, woubäi ee sech dann net muss ukucken, et kann ee jo wéi bei villen anere Saachen dat och löschen, mee dat fannen ech dann och iergendwéi schued. Jo, wat ech schonn eng Kéier gemeet hunn ass wärend deem een esou, weess ech net, sexy playful matenee war an et war zoufälleg iergendwou eng Kamera, dann halt Fotoen dovunner ze maachen oder och, mëttlerweil huet jo all Handy och eng Kamera. Genau, awer dat waren da meeschtens esou Fotoen, déi aus menger Perspektiv oder der Perspektiv vun der anerer Persoun geholl ginn. Dat heescht, do sinn béid ni ganz drop Ja. an captured éischter esou e bëssen d'Stëmmung Ja, vläicht. ja. Genau, ech war eng Kéier an engem Zuch, an engem Nuetszuch, an do hate mer Sex am Nuetszuch an dunn hunn ech dat fir esou dee Moment festzehalen, well dat jo schonn relativ besonnesch ass, wann een esou eng eenzel Kabinn an engem Nuetszuch huet. Effektiv, jo.
Genau, oder eng aner Kéier hate mer souwisou deen Dag Fotoe vun eis gemeet fir iergendwelch Bewerbungssaachen oder sou, also ugedoen, an du war d'Kamera halt nach do an dunn loung déi do an dunn huet sech iergendwéi ugebueden an da war et sou, ah jo, ok, maache mer Fotoen. Jo, mee vläicht muss ee sech och heiansdo einfach virhuelen, well et ass och schwéier dann genau dee richtege Moment ze erwëschen, wéisst de, wou et dann sou magically happens. Et ass schonn éischter aussergewéinlech, hunn ech mengt d'Gefill. Ja, ech hu lo grad iwwerluecht, ob et iergendwéi esou en, e grousse Plang war. Also natierlech, mir hunn dat iergendwéi missen e bëssen opbauen esou. Also ech mengen, et war effektiv d'Webcam vun engem iMac oder iergend esou e groussen Truc, deen halt do stoung, net meng. Also e bësse Virbereedung huet et scho kascht an et war scho, mengen ech, esou, okay, mir, elo maache mer dat an, an huelen dee, dee Video elo op esou. Mee et war eigentlech net wierklech geplangt, wat da géif passéieren esou. Dat heescht, dass och. bëssen eng Virwëlztut dann ëmmer, wat dann wierklech geschitt. Dat hat natierlech e bësse sou de Virdeel, datt een dann, datt se méi wäit ewech stoung, datt een net elo d'Gefill hat, et misst een déi ganz Zäit iergendeppes maachen, mee et huet een einfach just eng Astellung. An bon, dat ass dann vläicht méi oder manner langweileg ze kucken, jee nodeem wien sech wéi beweegt huet. Dat ass, dat spillt jo dann och mat. Also do si mer dann bei där alleréischter Fro an deene Gedanken, sou wéi ass dat dann eigentlech, wa lo vun där Säit ee kuckt, well et hëlt op d'mannst eng Kamera op, déi dat dann ophëlt. Mee ech mengen net, datt mer dat laang geplangt hunn. Dat war éischter esou eng spontan Idee, komm mir man dat elo an dunn ass dat geschitt. Archivos, eng spannend Geschicht. An zu där Fro, ob ee sech dat dann eng Kéier ukuckt, Also ech mengen ech hunn heiansdo dann esou Momenter wou ech denken esou, hm, jo do kinns de mol enker esou do rakucken an ech, dat ganzt ass awer relativ laang, dat heescht ech hunn dat mengen ech nach ni wierklech ganz gekuckt, mee heiansdo huet een dann esou esou déi eng oder aner Zeen mol gekuckt. Mee et ass et ass spannend esou en Zäitdokument ze hunn. Jo, mega.
An direkt dono hunn ech et och spannend fonnt, well een da jo wierklech nach e bësse esou wosst, ok wéi huet sech dat fir mech ugefillt an Dann gesäit een esou ok wéi wéi huet dat ausgesinn an dat ass schonn e ganz ganz spannend Gefill. Mee has de d'Gefill dass de méi esou self conscious wars während d'Kamera do war? Ech mengen effektiv net, also vläicht am Ufank, mee dat ass dunn relativ schnell iergendwéi fort gaangen, well dunn de Sex an dat wat passéiert ass méi wichteg war wéi dat dat et gefilmt ginn ass. An ech mengen dat muss och iergendwou sinn dat een dat da bëssen ausschalt, woubäi ech mengen ech mer och kinnt virstellen dat et interessant ka sinn einfach domadder ze spillen an ze wëssen sou ech gi lo beobacht an ech maache lo extra déi an déi Saache well ech beobacht ginn, well ech gefilmt ginn. Jo, jo hänkt vläicht och dovunner of ob et een untörnt sou beobacht ze ginn, da kann et schonn och en extra nice Facteur vläicht sinn. An och am Ufank wou s de mech gefrot hues mat sou self-conscious sinn beim Sex, Ass mer opgefall, dass jo och a Pornoen déi filme jo och virun allem aus Wénkelen an a Positiounen, dass et halt ëmmer gutt ausgesäit. Also do ass jo virdrun dee ganze Script vun okay, wéi eng Positioun maache mer elo wéi, dass méiglechst alles gutt siichtbar ass. An do denken ech mer och, bei esou engem Home-Video gesäit ee vläicht och, virun allem wann d'Kamera statesch ass, guer net esou vill, well déck vill jo och verdeckt ass vun deem, wat grad passéiert, oder? Effektiv, also et ass net ëmmer esou vill ze gesinn dann. Woubäi mer mengen ech schonn e bëssen opgepasst hunn eis esou ze positionéieren, datt een awer e bëssen eppes giff gesinn, mä et ass schonn ganz anescht wéi e Porno, wou Kameramënschen um Set sinn an einfach sech kënne positionéieren an aner Leit sech positionéieren an hei hu mer einfach eise Sex gefilmt. Da gëtt et jo nach déi aner Situatioun, nämlech dass een net beieneen am Raum ass, während ee Fotoen a Videoe mécht, esou sexy Fotoen a Videoen. Do hunn ech d'Gefill, dat passéiert zumindest a mengem Liewen schonn e bësse méi heefeg, dass een dann fir eng Persoun, mat där een eng sexuell Bezéiung huet, mol eng sexy Foto mécht oder zum Beispill, wann ee Sex grad iergendwéi Fotoe vu sech mécht, genau, oder vläicht och vu sou d'Fotoen, vum Orgasmus déi een dann dono noschéckt oder sou oder iergendwelch sou net déi net sou am Sexting involvéiert sinn mee wou een sech dann einfach eppes schreift an dann zoufälleg vläit och nach gläichzäiteg Fotoe mécht an déi dann nach sou weider schéckt wann et schonn eriwwer ass oder sou. Genau mee do och do hunn ech d'Gefill also a mengem Liewen ass dat esou entweder sinn dat Leit déi dat schonn gemeet hunn an dann selwer uleeden nämlech ah hues de Loscht mer e Video ze schécken, ech schécken dir e Video, oder déi iergendwéi ufänke mat mer ze sexten oder esou, oder dass et wierklech muss eng immens Vertrauensbezéiung fir mech sinn, dass ech vum selwen op d'Idee kommen. Ech hunn d'Gefill ech brauch fir esou sexy Selbstduerstellung schonn nach esou en Ustupser oft, iergendwéi esou en eppes wat mech sécher fille léisst. Ja. Bon, meng Perspektiv dorobber ass natierlech och, dat et ganz vill Erzielunge gëtt vu Leit, déi ongefroten Dickpics kruten, an ech natierlech kee vun deene wëll sinn, déi dat maachen. Dat heescht, ech wäert op jidde Falls ëmmer froen, iert ech eppes schécken, a léiwer op Nummer sécher goen, iert ech iergendengem eppes schécken, wat déi Persoun vläicht net wëll gesinn, well ech dat och einfach e bësse belästegend fannen. Sou. An ech wéilt dat och net, fir do einfach Saache vu Leit ze gesinn, Mir hu jo schonn an der Sexting-Episod vill iwwer déi Saache geschwat. Ech hunn nach een Tipp, dat ass einfach net direkt mat deem allerintimste wat ee sech virstelle kann ufänken. Vläicht einfach mol e bësse méi lues ufänken, da kann déi Persoun vläicht ëmmer éischter soen, hei dat do ass zwar nach ok, mee vill méi wëll ech elo net gesinn. Mee soss kann een och einfach froen.
An ech fannen et och cool fir sech selwer esou e bëssen esou eng Chronik ze hunn, Hun sou jo sexy Biller vun sech och fir sou zeréck ze kucken. Ech hun e neie Laptop kritt an um Laptop gëtt et jo och déi Funktioun, déi agebaute Kamera Funktioun an dun hun ech den ale Laptop all d'Saache gelëscht an sou an dun den neie Laptop opgesat an dun ass mer opgefall Merd, ech hun Fotoen aus der eegener Fotoboot Kamerafunktioun vun deem ale Laptop an ech hat dee relativ laang, ech hat dee 5, 6 Joer, net eriwwer geholl. Oh jee.
An dat war awer déi Plaatz wou ech oft halt esou sou, keng Ahnung, sexy oder plakeg Fotoen vu mir selwer opgeholl hun, entweder fir mech oder fir aanere Leit ze schécken, an dat fannen ech elo im Nachhinein mega traureg. Dass déi lo einfach verschwonnen sin an jo ech kéint wann ech se Leit geschéckt hu kéint ech schon vläicht an déi Chats na eng Kéier kucke goen fir se ze fannen mee dat jo mécht mech lo am Nohinein e bëssen traureg dass déi lo fort sin well dat jo awer och schéi Momenter waren. Effektiv, ech fand Heinz Beschéfer ass och cool fir ze gesin ok do hun ech mech gutt gefillt, do gesinn ech sexy aus, dann hunn ech engem eng Foto gemeet an dann erënneren ech vläicht manner an déi Situatioun oder un dat Sexting-Gespréich, wat deemools gelaf ass. Dat ka scho scho ganz cool sinn, esou Erënnerungen ze hunn. Sou, mee heiansdo huet ee jo och Sex an et mécht ee keng Fotoen an et leeft keng Webcam an et hëlt een näischt dovunner op. An Awer huet een d'Gefill, wéi wann iergend een Drëtten do géif nokucken oder och einfach just déi aner Persoun ee géif kucken. An denkt ee sou, Hm, jo, okay, gesinn ech elo esou gutt aus? Soll ech de Bau eranzéien? Soll ech hei maachen? Soll ech do maachen? Muss ech mech anescht hileeën, fir besser auszegesinn? An Mir hunn dat virdru scho gesot, dat dat esou am Fong mega absurd ass, dat een, während eng Persoun mat engem Sex huet, nach kinnt denken, esou, déi fënnt mech jo vläicht net sexy. Jo, it happens. Also, ech hunn eng Theorie, nämlech, doduerch dass mir vu jonkem un schonn duerch Pornoen iergendwéi esou drop trainéiert sinn dee Bléck ze hunn vu wéi gesäit een aus wann ee Sex huet, passéiert dat a bëssen vläicht och automatesch wann een am reale Liewe Sex huet. An ech weess op jidde Fall, dass sech dat bei mir immens verännert huet, wou ech bis gemierkt hunn, dass Pornoen net der Realitéit entspriechen an ech et net wëll, dass Pornoe menger. sexueller Realitéit entspriechen, zumindest net esou Mainstream Porno, an dass ech dat och esou e bësse konnt ofleeën. Mee ech weess, dass ech och vill a jonke Joren mech esou ënner Drock gesat gespuert hunn, dat elo iergendwéi vläicht och esou e bësse nozespillen, dass mer, do kënnt mer esou d'Wuert Performance an de Kapp och, oder?
An ech géing mol behaapten, ganz vill Leit kommen awer mat Pornoen an deene Biller an Ideeën, déi et a Pornoe gëtt, a Kontakt, bevir se déi éischt Kéier sexuell Erliefnesser hunn, sief et elo well se Porno gesinn hunn oder well een aneren hinne vun engem Porno gezielt huet oder och einfach nëmme well se iergendeng random Rom-Com gesinn hunn. Also ech fannen esou Ideeën wéi Sexualitéit duergestallt gëtt a Pornografie gëtt immens iwwer vill ënnerschiedlech Weeër un eis erugedroen an jo meng Theorie ass einfach dass mer doduerch ëmmer esou e klenge Bléck vu baussen op eis hunn. a wéi dat dann elo ausgesäit, wa mer Sex hunn. An ech weess, dass mech dat a virun allem a jonke Jore vill ënner Drock gesat huet och an dass ech d'Gefill hat, ech misst mech op eng bestëmmten Aart drapéieren oder sou oder iergendwelch bestëmmte Saache leeschten oder wann de Sex net sou an sou ausgesäit oder net haart ass oder wat och ëmmer, dann ass et net gutt oder sou. Dat ass jo déi eng Säit. An anerersäits ginn et natierlech Saachen, also ech fannen natierlech sollt ee sech beim Sex sexy fillen dierfen souzesoen an do ginn natierlech Saachen déi engem kënnen hëllefen sech sexy ze fillen an ech fannen déi sinn och cool an erlaabt an jo einfach schéin sou also net nëmme wat sou de Performance Deel ugeet mee och sou Selbstduerstellung an engem vläicht positive Sënn. Op jidde Fall, vläicht kënne mer herno nach e puer Tipps ginn. Ech hu lo zwee Gedanken nach gehat bei deem, wat s du gesot hues, also mat deem pornographesche Bléck, ech nennen deen emol einfach esou, op dat eegent Sexliewen an dat eegent Erliewen. Do hues de, mengen ech, zimmlech Recht. Also dat ass, mengen ech, wierklech eppes, wat eis Generatioun, vläicht och schonn déi virdrun, mee op jidde Fall jiddwereen, deen mat der opgewuess ass, mat liichtem Zougang zur Pornografie, zum Internet, awer iergendwou beaflosst huet. An och wann ee wéi mir, a warscheinlech och vill vun deene Leit, déi eis elo nolauschteren, déi Biller wëll ofleeën an dee Mainstream-Bléck wëll ofleeën, bleift dat awer iergendwou am Kapp an et huet een awer esou déi Virstellungen trotzdem nach am Kapp an et muss een dogéint ukämpfen. Dat ass, an dat ass eppes, wat wierklech schued ass. An, bon, et huet warscheinlech, wéi s du och scho gesot hues, net just mat Pornoen ze dinn, mee och mat wéi an Hollywood-Filmer Sex duergestallt gëtt oder an Serië Sex duergestallt gëtt. Do gëtt et iwwregens eng ganz interessant esou Mini-Doku-Serie vun Arte, ech mengen, déi verlinke mer dann an eise Show Notes. Nice. An dann ass mer eng Saach agefall, wéi een deem Ganze kann e bëssen entgoen, an dat ass esou einfach, d'Luet ausmaachen an d'Aen zoumaachen. Et hëlleft.
Also, ech soen net, dat een ëmmer soll Sex am Däischteren hunn, sécherlech net, well 't ass cool, déi aner Persoun kënnen ze gesinn, an 't ass cool, sech och selwer ze gesinn, A wann ee wëll an engem Spigelsal Sex hunn, da soll een dat roueg maachen, dat ass och ganz cool. A wann ee sech wëll filmen, och gären. Mee et ass effektiv och een Erliefnis, un dat ee vläicht net ëmmer direkt denkt, fir d'Lued auszemaachen an de Sehsinn einfach mol auszeschalten, vläicht och geziilt d'Aen zouzemaachen. Et ginn och Leit, déi sech gären d'Aen verbanne loossen. An dann esou Sex ze hunn. An dat ass e ganz anert Erliefnis, well een einfach vill méi op déi aner Sënner da sech konzentréiert a vläicht och dann einfach mol ausschalte kann vun deem Ganzen, wéi gesäit dat elo aus, well et gesäit souwisou keen et. Mmh.
Dat ass e mega gudden Tipp. Ech mengen, ech hunn dat onfräiwëlleg d'lescht Joer ëmgesat, well ech eng Persoun gedate hunn, déi keng Fënster an hirer Schlofkummer hat. Ah jo. Dat heescht, wann een d'Lut ausgemaat huet, war et einfach däischter. An dat war schonn och cool. En aneren Tipp, deen ech nach hätt, wär tatsächlech, wann een Loscht dodrobber huet, sech net Mainstream-Porno unzekucken. Well ech fannen, dat ass e bëssen dat, wat mer virdrun iwwert, oder wat ech virdrun iwwert den Instagram-Algorithmus gezielt hunn, nämlech sech esou mat anere Biller an anere Skripter, an aneren Erugangsweisen iergendwéi ze fidderen. Also do mierken ech schonn och, datt doduerch, datt ech esou Géigebiller zum Mainstream Porno hunn, dat esou e bësse besser och kann dann ausschalten, dee Bléck, oder fir mech méi Handlungsweisen och spieren. Jo, an dann Tipps zu sech sexy fillen. Iwwer Ënnerwäsch hues de jo scho mam Anne eng Kéier méi laang geschwat gehat. Ech mengen, dat ass e relativ go-to D'Fool, oder? Jo, wann een eppes huet, wouranner ee sech gutt fillt a fënnt, datt een datt dat gutt ausgesäit, da kann een dat roueg undoen. A wann dat dann net dat Allerbequeemsten ass, da muss een halt dofir suergen, datt dat relativ séier ausgedo gëtt. Mee soulaang ee sech dra sexy fillt, mengen ech, ass dat wierklech och cool. Eppes aneschtes, dat ass e bësse sou de Géigendeel, an dat kann awer verschidde Leit ganz Vill hëllefen ass Kleedung unzebehalen. Also grad zum Beispill Leit déi ënner Dysphorie leiden oder dat erliewen, do kann et duerchaus hëllefen den T-Shirt unzebehalen. Oder de Binder unzebehalen. Genau, jo.
Jo, an ech fannen och wann een sech esou en Outfit ugedoen huet an deem een sech gutt fillt, also ech hunn ee esou en Date-Hiem zum Beispill an deem ech mega gutt ausgesinn a wat ech och heiansdo undoe wann ech mech net esou gutt fillen an dann esou Déi Kleedungsstécker, déi vläicht och maachen, déi net ënnerwäsch sinn, dass ee sech selbstbewosst an sexy fillt. Dann déi och nëmmen zum Deel auszedoen oder domadder e bëssen ze spillen an esou ka jo och cool sinn. Op jidde Fall, jo.
Et fält mer nach Make-up an. Jo, dat hunn ech och opgeschriwwen. Fir mech perséinlech mécht dat elo net esou e groussen Ënnerscheed, mä ka mer virstellen, dass dat och e gudden Tool ka sinn. Jo, ech kann dozou och net ganz vill soen, wéi dat, mee dat ech mer dat halt virstellen kann. Dann hunn ech mer nach opgeschriwwen, intim Frisur. Ah! Also souwuel sech raséieren oder dat eben zurecht stutzen oder et wuesse lossen, wéi et engem selwer eben am beschte gefällt, mengen ech kann och scho vill, vill hëllefen. Ech mengen, dat ass en Thema, iwwer dat mer elo léiwer net ze laang schwätzen, well do muss mer nach ganz vill driwwer schwätzen, hunn ech d'Gefill. Jo, muss mer eng Kéier eppes ophuelen. Ech fannen, wat fir mech do den Ënnerscheed mécht, ass, dass ech mech mat mengem Kierper beschäftegt hunn a mer esou selwer eppes Guddes gedoen hunn a mech doduerch einfach och scho méi, jo, selbstbewosst a wuel mat mer selwer spieren. Also dass et guer net dorëms geet, vläicht och wat ech maachen, mä éischter, dass ech mer dofir Zäit huelen. Fir mech och selwer bësse besser ze fillen, wuertwiertlech deelweis. Jo, mir ass nach eppes agefall, an do kann ech erëm op eng Episod verweisen, déi hu mir zwee opgeholl, de Geroch. Ah, jo. Den eegene Geroch kann ee jo och veränneren duerch Deo oder Parfum oder buede goen oder wat och ëmmer. An dat kann och maachen, datt ee sech immens sexy fillt. Jo, an ech denken also, dass et einfach och nach esou vill aner Facteure ginn, déi maachen, dass ee sech sexy fillt. An ech hu gemierkt, also well ech hunn esou e bëssen probéiert driwwer nozedenken, ok, wat heescht dann fir mech mech sexy fillen? An ech mengen einfach, dass ech mech gutt a Bezéiung mat mir selwer oder mat anere Leit spieren an iergendwéi esou d'Gefill hunn, jo, begärenswäert ze sinn. Sou, an dat ass mengen ech e Gefill, wat een, jo, zum Deel och einfach muss zouloossen. Mhm. Also esou, et muss ee sech et einfach och drop aloosse kënnen, datt ee sech sexy fillt. Och wann elo sexy vläicht net am klassesche Sënn sexy heescht, mä vläicht fir jidder Persoun och eppes anescht ass. Also et ass witzeg, datt s de dat elo gesot hues, well dat ass dat, wat mer elo nach agefall ass, wat op mengem Ziedel stoung, wat ech elo déi ganzen Zäit net gesot hunn. Dat ass Komplimenter. souwuel se unhuelen, wat, wéi s du gesot hues, net ëmmer esou einfach ass a wou ee sech muss kënnen drop aloossen. An ech mierken dat heiansdo elo nach, wann eng Persoun mer seet, du bass esou schéin, du bass esou sexy, ech fannen dech esou, wat och ëmmer, ech dann denken, esou, geet et mat dir, wat ass, wat ass da falsch bei dir? An nee, dat ass net fir dat ze denken, dat ass fir ze soen, Merci, du och, oder ze soen, Merci. Also du och wann wann een dat dann och so fënn also do geet et net drëm dann d'Urteilsvermöge vun der aner Persoun a Fro ze stellen, mee sech driwwer ze freeën dat en e Kompliment krut an wann een dat och sou fillt, da kann een dat Kompliment jo gären zeréck ginn an sou genee sou wéi et wichteg ass ze léiere Komplimenter unzehuelen, fannen ech et och wichteg ze léiere Komplimenter ze ginn an enger Persoun ze soen dat een se schéin, sexy wat och ëmmer fënnt. Dass se gutt richt, dass se sech gutt ufillt. Genau.
Jo, ech sinn e grousse Fan vu Komplimenter, muss ech soen. Ech ginn immens gäre Komplimenter. Ech kréien och gäre Komplimenter. An ech fannen, et muss een der och e bëssen entléieren, sech ze schummen, oder? Well ech hu schonn d'Gefill, dass mer vu Klengem u vill geléiert hunn, dass Sexualitéit oder sexy sinn schonn och eppes ass, firwat ee sech schumme muss. sou begärens ze hunn oder begärenswäert ze sinn oder sech ze fillen, net nëmmen duerch Slutshaming, mee ech fannen generell einfach, well Sex a Sexualitéit sou en Tabuthema ass an och Kierper am Fong iergendwéi sou en Tabuthema ass an een sou vill Schummt och matkritt, einfach nëmmen, dass een e Kierper huet, deen Kierperfunktiounen huet. Jo, ech fannen och sech zouloosse kënnen, sech sexy ze fillen, och vill en Lastloosse vu sou Schummt ronderëm Kierperlechkeet a Sexualitéit am Fong ass. Opschiddefalls, lo hun ech na e Kompliment fir dech, dat wär emmer enk eng super Episod Kelly. Et huet mech immens gefreet mat dir iwwer all déi Themen ze schwätzen. Mega.
Ech kéint souguer nach emmer weider mat der schwätzen. Also si bal e bëssen traureg, dass et lo schonn eriwwer ass. Jo, ech och.
Cool, ma dann hu mer nach iergendeppes wat mer de Leit wëlle mat op de Wee ginn? War ee wichtegen Tipp fir sech sexy ze fillen ass natierlech genuch ze drénken, well Ah, wann jo. een net genuch gedronk huet, dann ass een dehydréiert an da kritt ee Kappwéi. Also bleift hydréiert An an bis geschwënn. bis geschwënn.
A lo kënnt nach eng kleng Rubrik, wou mer nach e puer Tipps gesammelt hunn zu sexy Selfien. Also bleift drun. Ciao ciao!
How to, Eng Uweisung fir de Gebrauch.
How to, Selfie Selfien ophuelen, virun allem sexy Selfies, ass heiansdo guer net sou einfach. Dofir hu mer fir iech e puer Tipps gesammelt. Déi sinn ënnert anerem inspiréiert vun engem klengen Instagram-Video, dee mer iech op der Websäit ënnert der Rubrik verlinken. Tipp Nummer eent, Verstopp däi Gesiit net, zum Beispill hannert dengen Äerm oder Géigestänn. Du bass wonnerbar an dierfs dat och per Selfie weisen. Tipp Nummer zwee, Déi richteg Luucht, duuss an natierlech Luucht vu vir ass ëmmer gutt, zum Beispill viru grousse Fënsteren. Drëttens, Do Saachen un, an deenen s de der gutt gefäls an an deenen s de dech wuel a sexy fills. Dat gëllt natierlech och fir eventuell Accessoiren oder Schmink. Véiertens, Fann deng Schockelassäit an de richtege Wénkel fir däi Gesiit. Mat richteg mengen ech deen, wou s du dech am schéinste fënns. Dat kanns de üben, andeems de d'Fotoen hëls an ënnerschiddleche Positiounen an déi ënnerschiddlech Wénkelen no an no ausprobéiers. Hei kann een engersäits d'Gesiit horizontal änneren, dat heescht vu vir, wann een de Kapp e bëssen no lénks oder e bëssen no riets dréint, oder vertikal, nämlech andeems de däi Kënn e bësse méi héich oder e bësse méi déif häls. Falls de déi Beschreiwung hei verwirrend fënns, kuck eng Kéier an de Video, da gëtt méi kloer wat ech mat ënnerschiddleche Positioune vum Gesiit mengen. Tipp Nummer 5, Fann eng Pose oder och méi Posen, déi sech fir dech gutt ufillen. wou s de dech staark a sexy spiers, egal ob dat lo ugedoen oder méi oder manner ugedoen ass. Sechstens, de Kamerawénkel. Sich no deem Wénkel, deen dat ervirsträicht, wat s du wëlls weisen, also zum Beispill éischter vun ënnen, riit oder vun uewen. Siwentens, keng Angscht virun Spigelselfien. Tipp Nummer 8, Et kann een d'Timer-Funktioun verwennen, zum Beispill fir eng Foto vu sengem Hënner ze maachen oder einfach fir genuch Zäit ze hunn fir ze posen. Wat och hëlleft ass wann d'Kamera einfach vill Fotoen noenee mécht. Tipp Nummer 9, Filteren éischter ewech loossen. An dann den zéngten a leschten Tipp, Maach der net ze vill Drock a sief léif a virun allem gedëlleg mat dir. Et ass nach keen mat Selfie Skills vum Himmel gefall. Notz déi Momenter wous de dech gutt spiers a Loscht hues dat per Kamera festzehalen. Heiansdo hëlleft et och ganz vill ënnerschiddlech Fotoen ze maachen. An et ass net nëmmen erlaabt, mee och erwënscht Spaass derbäi ze hunn. An zu gudder Lescht, vergiesst net, et ass ni een aneren esou kritesch mat eis wéi mir selwer. Leit, déi frou mat dir sinn, fannen dech automatesch schéin an, je nodeems, och sexy.
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara Punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni dass mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer. Dir fannt méi wéi Sex op Facebook, Instagram a sexpodcast.lu oder op all Äre gewinnene Podcast-Plattformen.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Mat finanzieller Ënnerstëtzung vun der Direction de la Santé am Kader vum nationalen Aktiounsplang Santé affective et sexuelle a mat frëndlecher Ënnerstëtzung vum CESAS, dem nationale Referenzzentrum fir d'Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet, Direction de la Santé, an de Césars ginn all Responsabilitéit un den Inhalter vun dësem Podcast of.